Araňyzda eýýäm koronawirus hakynda eşitmäniňiz ýa-da habarlarda görmäniňiz galan däldir. We şol wirusyň daş-töwerinde edilýän gep-gürrüňler aýdylyşy ýaly biziň üçin howplumy? Aslynda bu wideony düşürmek niýetim ýokdy, ýöne sizden gelen haýyşlar boýunça düşüreýin diýip karar aldym. Geliň asyl temamyza geçmezden gysgaça wirus nämedigini öwreneliň. Wirus sözi latyn dilinde zäher diýmek we wiruslaryň barlygyny adamzat müň sekiz ýüzünji ýyllaryň soňunda öwrendi. Wiruslaryň milliondan köp görnüşi bardyr we bular diňe janly öýjükleriň içinde ýaşap bilýär. Wiruslaryň janly bolup bolmadygyny häli-bu gün çekeleşilýär. Göz bilen görüp bilmedigimiz bu kiçi duşmanlar adam organizmine girende wirusyň görnüşine görä üýtgäp adamyň iç organlaryny ele geçirýär we adamy ýagdaýsyz eder. Käbirleri bolsa ölüme hem ýol açyp biler. Müň dokuz ýüz on sekizinji ýylda ýaýran Ispaniýa gribi taryhyň iň köp jan alan wirusy boldy. On sekiz aýyň içinde bäş ýüz milliona ýakyn adam kesel edip, ýigrimi million ýakynynyň janyny aldy. Bu Birinji hem-de Ikinji dünýä söweşinde ölen adam sanyndan köp. O wagtlar bilim adamlary hem-de doktorlar häzirki günümizdäki ýaly antibiotik hem-de dermanlar döredip bilmeýärdiler. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýyllarda Orta Afrikanyň bir döwletinde Ebola atly wirus emele gelýär. Adyny şol wirusyň dörän ýerindäki Ebola derýasyndan alýar. Ebola wirusy ýetmiş altynjy ýyllardan bäri käbir ýerlerde orta çykýardy, ýöne global derejede däldi. Emma iki müň on dördünji ýylda hemme zat üýtgedi. Ýigrimi sekiz müňe ýakyn adam kesel bolup, olaryň on iki müňe ýakyny janyny ýitirýär. Geleliň asyl temamyza. Koronawirusyň entek hakyky ady ýok. Ýöne oňa iki müň on dokuz nkow diýýärler. N harpy novel, iňlis dilinde täze diýmek. Kow bolsa koronawirus maşgalasyna degişli bolany üçin. Iki müň on dokuz bolsa wirusyň birinji tapylan ýyly diýmek. Ýagny bu wirus iki müň on dokuzynjy ýylyň dekabr aýynda bir adamda orta çykdy. Daş görnüşi bilen täjä meňzeýär. Ýagny korona, şonuň üçin hem korona ady berilýär. Bu täze wirusyň öňki maşgala agzalary SARS hem-de MERS wiruslary. SARS hem-de MERS wiruslary käbir haýwanlarda görülýärdi. Iki müň üçünji ýyllaryň başlarynda SARS wirusy bir şekilde adama geçýär we bu wirusa kesel bolan adamlaryň on göterimi jan ýitirýär. Mers wirusy kesel bolan adamlaryň otuz bäş-kyrk göteriminiň janyny alýar. Şu wagtlyk täze dörän wirus kesel bolan adamlaryň dört göteriminiň janynyň ýitirmesine sebäp boldy. Iki müň on dokuz nCoV atly bu wirus Hytaýyň Wuhan şäherindäki bir bazarda şo taýda satylýan haýwanlardan bir adama geçdi diýip aýdylýar. Hytaý ýaşaýjylary bilýänsiňiz her dürli haýwanlary iýmäni gowy görýän halk. Geliň, wirusyň adama geçen bazaryndaky satylýan birnäçe haýwanlara seredeliň. Diýşim ýaly, koronawirusy käbir haýwanlarda görülýärdi we adam üçin howply däldi. Ýöne iki müň on dokuz nkow wirusy mutasiýa geçirip adama geçýär. Haçanda adamdan adama geçende bütin dünýä gorka gaplandy. Wirus täze we nätanyş bize. Nätanyş zadam adamda gorky duýgusyny döredýär. Bu wirus edil grip keseli ýaly adamdan adama geçmesi aňsat. Kesel bolan adam ýanyňyzda asgyrsa onuň tutan ýerini sizem tutsaňyz, eliňiz bilen ýüzüňizi tutsaňyz şo ýagdaýda wirus size aňsatlyk bilen geçer. Wirusyň alamatlaram edil grip ýalydyr. Halsyzlyk, beden gyzgynlygy, üsgürik hem-de dem almakda kynçylyk çekdirýär. Wirus köp ýere ýaýramazlygy üçin Wuhan şäheri şu wagt karantine alyndy. Emma gynansak-da başga döwletlere ýaýrady. Hytaý döwleti bu wirusdan kesel bolan adamlar üçin on günüň içinde täze hassahana gurdy. Bütindünýä saglygy saklaýyş guramasy koronawirusy howply diýip, global derejede Adatdan daşary ýagdaý diýip yglan etdi. Häzirki wagtda bu wirusa garşy ukol ýa-da derman ýokdur, bolmasy üçin hem birnäçe ýyl gerek bolar. Hytaý döwletinden başga-da ýurtda bu wirusdan diňe iki sany adam janyny ýitirdi. Haýsy ýurtlarda wirusyň ýaýranyny görjek bolsaňyz, aşakda salgysyny goýup geçerin, bärden janly görüp bilersiňiz. Häzirlikçe alada edip ýaşamana gerek däl. Diňe grip keselinden ýylda elli alty müňe ýakyn adam janyny ýitirýär. Bu wideony düşürip dukam ýigrimi sekiz müňe ýakyn koronawirus bilen kesel bolan adam bar. Olaryň bäş ýüze ýakyny janyny ýitirdi. Gowy habar, müň üç ýüze ýakyny keselinden açyldy. Immuniteti güýçli bolan adamlaryň organizmi bu wirusy birnäçe günüň içinde tanap, üstünden gelip bilýär. Koronawirusy häzirlikçe diňe uly ýaşly adamlarda köp görülýär. Ýyllaryň geçmesi bilen organizmdaky immunitediň güýji gaçýar we şular ýaly täze wiruslara garşy güýçsüz bolýas. Şu wagt koronawirus hakynda bilgiler üýtgäp dur we bilim adamlary nähili derejede howply bolanyny gözleýärler. Beýleki tarapdanam ýalan habarlar durman paýlaşylýar her tarapdan. Her gören habaryňyza ynanmaň. Goranmak üçin türkmen dilinde aşakda maglumatlaryň salgysyny goýup geçerin. Araňyzda dokumental serialyny halaýanyňyz bolsa şu täze çykan serialy maslahat berýän. Koronawirus wakasyna meňzeş kino görjek diýseňiz şu kinony görüp bilersiňiz. We bu bölümi şol kinoň içinde geçen sözler bilen tamamlaýyn. Ýalan habar.